Pan ymunodd Nia Davies â staff Academi Pêl-droed Abertawe ym mis Gorffennaf 2014 roedd hi'n torri tir newydd fel y ferch gyntaf i gael ei phenodi mewn swydd hyfforddi gydag unrhyw academi ymysg clybiau uwch-gyngor Lloegr. Mae bellach yn edrych ar ôl datblygiad y merched, yn ogystal â rhannu cyfrifoldeb hyfforddi tîm bechgyn dan ddeg oed yr Elyrch. When I shout go for you guys, you go in and start your keepy uppies. Dwy flwyddyn yn ôl pan nes i dod mewn i'r system, o'n i o'n i 'di synnu rili i i gweld y safon. Nhw'n gallu neud llawer o lot mwy o trics na fi a ma' nhw'n 90 mlwydd oed. Ma' nhw'n chware mewn games programme sy'n cael ei edrych ar ôl gen y Premier League so athon ni chware Chelsea, Liverpool, QPR mewn mewn tournament wthnos dwetha. Yym, dyn nhw 'di chwarae Arsenal, Tottenham, top timau yn y gwlad. Yym, so, ma' nhw'n cael cyfle anhygoel i i chwarae a datblygu gêm nhw. Yym. What's gonna really help us know our next decision? Cos then you know whether to turn or bounce it back, ok? Ready? Off we go! Yeah, keep going Greece, you've got it! Yym, yn ysgol oedd o jyst yn yn like mixed team, ond oedd o fel, o' 'na dau ferch ar y tîm, neu falle dim weithiau. Yym. So yn ysgol odd o'n odd o'n gyd o hyd yn bechgyn a merched yn yn di mixio fyny. Yym ond odd Drenewydd gyda section ferched yym odd o'n newydd dwi me'wl adeg yna pan o nes i dechre yn saith mlwydd oed o'n i'n chware gyda fel ferched odd yn deg un deg un un deg dau so odd o'n under twelves team so yym o'n i'n ifanc o'n i'n ca'l i styc mewn gôl weithie i dechre jyst achos o'n o'n i'm yn technical iawn adeg yna ond yym dwi me'wl nath hynna helpu chware yn erbyn merched s- odd yn hŷn na fi So es i chwarae gyda nhw tan o'n i'n 17, 18 rhywbeth fel 'na, a wedyn es i mynd i chwarae efo TNS am blwyddyn yn league yn Lloegr, a wedyn es i mynd i America wedyn yy ar scholarship yym am flwyddyn a hanner nes i nes i byw fan'na yy yn Oklahoma. Pre-season oedden ni'n treino dau waith y diwrnod. Draw fama cyn fi mynd odd o probably dau waith yr wthnos ne' tri waith yr wthnos max. Um, so oedd o'n sioc y system. Yn off-season wedyn, uh, oeddwn i'n neud fel strength and conditioning work. Ac yna tro gyntaf o'n i wedi fel codi pwysau a stuff fel yna. So oedd hynna rhywbeth newydd i mi pan nes i mynd allan yna. Nes i dod yn ôl ac o'n i'n mynd really siŵr be o'n i eisiau gwneud. Uh, o'n i'n gwybod o'n i'n caru pil droed, hoffi chwarae. Um, so nes i dechrau wedyn hyfforddi. So nes i wneud y, y Leaders Award trwy'r um, FAW. Um, a wedyn mynd syth ar i wneud C-license fi. Nes i dewis i mynd i prifysgol yn University of South Wales yn Pontypridd i wneud Sport and Exercise Science degree ac nes i cael cyfle i wneud B-licence fi trwy'r prifysgol so oedd hynna'n ffodus iawn. What can you improve on a little bit? What's going to make it easy? Control. Communicate. Communication, ok. Ar ôl fi gorffen ail blwyddyn fi yn prifysgol nes i cael galwad gan Swansea Academy i Yym basically cynnig fi swydd llawn amser i neud yym like girls coordinating. O' 'na tîm gyntaf ferched y Swans yym o' 'na dim byd fel o dan hynna fel i ferched. Nes i dod mewn nes i cymryd y swydd yym achos odd o'n anhygoel o'n i'm yn o'n i'm yn rili ecsbectio rwbeth fel 'na. Protect the ball, well done! And that one's gone, off we go, next one! O, dwi wedi bod yn ffodus iawn um, yn y dau blwyddyn dwi wedi bod yn Abertawe. Dwi wedi bod dau waith i De Africa, i uh, Cape Town. Um, nath under 19s ni um, mynd yna i, i, i uh, cystadlu mewn tournament. Um, so wnaethon ni fynd allan uh, wythnos cyn y, y tîm mynd allan i wneud fel hyfforddi yn y cymdeithas. a codi'r profile o bod y Swans yn dod yna achos mae'r Premier League yn so enfawr dros y byd, oedd hynna'n rhywbeth cyffrous i i nhw yn Cape Town. A aethon ni mynd i Dunoon Township yym blwyddyn yma a oedd y plant yn troi fyny heb sgidie, heb sana, jyst efo like crys-t a shorts a ond Oedden nhw gyd jyst yna achos o'n nhw'n like caru pêl-droed. O' 'na rhei darna o' chi'n meddwl am b- quite emosiynol achos oedden nhw'm efo llawer. Ond oedden nhw gyd efo gwên ar gwyneb nhw achos o'n nhw'n hoffi neud y pêl-droed. Odd o'n o e- experience of a lifetime so yeah. Mae'n anhygoel yy i fod mewn clwb fel Abertawe. Dwi'n ddiolchgar o cael y cyfle i wneud hyn. Dal yn di-syncio mewn dwy flwyddyn mewn i'r swydd rili, yym ond ie dwi jyst eisiau trio helpu'r plant cyrraedd lle maen nhw'n gallu a trio cael gymaint o o bechgyn yn yr academi mor agos maen nhw'n gallu at y first team a gobeithio cadw fel mwy bechgyn o Swansea yn yn yn chwarae i Abertawe yn y yn y diwedd.